Tini rau, he kakara, he kakara. He kakara ko te uira ka mau pū i pū ia, taia, taia e ngā hiku. Taia, taia e ngā upoko. He mata, mata rawa, tūruki, tūruki. Paneke, paneke. Ui, tūruki, tūruki. Paneke, paneke. Whano, whano, tū mai te toki. Haumi e! Hui e! Kai ki e! Amo ake ana rā te titiro ki runga o te rangi ki te nohoanga o te matua nui o te rangi. Whataarua rua iho nā nā te karakia a Tāwhiao i konei. Rahi atu taku hari mo koutou e ū ana ki ngā whakahaunga tika a te Matua. Te Matua kaha rawa ko ia te Kīngi korōria. Tēnei ahau tō koutou whanaunga he mea tuari i ngā mea ngaro a tōku Pāpā. Tēnei ahau tā koutou pononga. He hoa aroha ki ngā iwi, ki ngā hāhi katoa. Kei te tumuaki o te Hāhi Rātana tēnei i te whakatau ake. Te whakatau ake rā i runga i tōu reo karanga, i te iti me te rahi kia whakawhāiti mai rā ki runga ki te pā o te māramatanga e kōkiritia nei. Ā tātou kōrero i tēnei rā, he aha rā ko ia e tiki mai rā i ngā kupu whakaari, i ngā kōrero tohutohu, i ngā tongi kura i te wā i a rātou hei korowai anō rā mō tātou e noho kotahi nei i roto i tēnei āhukatanga. Kua tatū iho rā Tā koutou mokopuna, te tamaiti a tō tātou kīngi, Te Ariki Tamaroa Whatumoana, ki a koutou, kia noho mai ai ki a koutou. Nā tana whaea, nā Hēni anō i arahi mai, nā te whare kāhui ariki, nāna, nāna anō i arahi mai rā. He whērā hoki rā i roto i ngā tau e kōrerotia nei. Anei anō rā me ngā mate o roto o te whare ariki te wahaina mai rā. Kia meri ngā roto, ngā ngaro i te pito whakamutunga o te tau tawhito, i te tuahine o Whatu Moana, ka tangihia ake nei ki runga o Rāhui Pōkēkē. Tērā wāhine, he wahine manaaki i te karaipiture, he wahine tuku i ngā karakia i roto i ngā huihuinga. Ka peke ake ki te iwa tekau o ngā tau ka ngaro nei i a tato. Ka waiho mai rā ko ngā mate o te whare ariki ki runga i tērā o ō rātou tupuna whāi. Kua whakakotahihia mai rā me ngā mōkai a te Runga Rawa. Kōrerotia nei a Napi Waaka nō te tau tawhito ka ngaro. Kōrerotia nei te pīhopa O te Hāhi Ingarangi, ki a Brown e Tūrei, kātahi anō ka tukuna ki te kōpū o te whenua. Hei aha, hai whakakotahi mai i a rātou, i tō tātou pāpā kia waka. Ngā poupou o te whakapono kua ngaro nei i a tātou. Ngā waha kōrero o te whakapono kua wahangū i tēnei rā. E tangi aroha kau ana, e tangi aroha kau ana. E piri te wāhanga ki tō whaea i ngā tahi nei. Huihuia mai rā ko ngērā o ngā mate kei runga, kei te hunga whakaeke mai nā ki runga ki a tātou i tēnei rā. He kuraitangihia, he maimai aroha ki a rātou. E ora ana te ngākau kua whakawhāiti mai anō rā te Kīngitanga ki runga ki tēnei papa o tātou i tēnei tau. Me te mea nei, kāore anō i haere mokemoke māi. Kua whakakotahitia mai rā ki ngā mana nui o te kohanga reo Kua eke ngātahi mai, kua whakaeke mai me ngā mana nui o ngā wāhine Māori toko i te ora, kua whakakotahi mai. Ngā iwi Kua whakakotahi mai Nga iwi tōrangapū Kua whakakotahi mai Ka mutu Ka noho mai ki te Hāhi Rātana Ka noho mai ki te Ariki o Tūwharetoa Kia kite ake ai i te kotahitanga o te whakaaro Māori i tēnei ra E koro harerangi he tika te kōrero a tō pae. Ākuanei pea kāore tētehi e whakaae atu ana ki ngā tōrangapū a tētehi. He pai ana. Koinei ko te mana Māori motuhake. Kāore ō tātou tupuna i whakaae. Engari, i kitea mai rā e rātou he kaupapa tākirikiri mō rātou. I roto i ngā huarahi a ngā whakamua. He whērā hoki rā i te kōrero a tō tupuna, i a Tahu Pōtiki Wiremu Rātana. E kī ai iho nei ko koe rata, ko koe hei Kīngi, ko ahau hei poropiti e tohu nei te huarahi. Kua tae mai. Kua tae mai i runga i te āhuatanga o ngā poropititanga. o ngā kupu whakaari, anei ngā pononga a te matua tangata, a Te Kooti a Rikirangi, nāna i whakakite i te pueatanga iho nei o te whakapono ki runga o Rātana. Anei e kōkiritia nei ngā āhuatanga. o te whakapono kua huihuia kia kotahi i tēnei rā. Kua whakatōpūtia mai rā ki runga ki a tātou i tēnei rā, ka nui te mihi, ka nui te mihi, ka nui te mihi. Ka tika e Ruia, ka whati mai mātou i te marae o Hēmana ki runga o Kōkōhīnau i te poukai e tū nei ki reira. Patua ana mātou e te kōmuri hau, patua ana mātou e taua mairangi. Ka whakaaro ake, ka pēwheatia te aroha o Rātana ki ngā iwi haere mai ki runga ki a ia. Tēnei rā, kua kitea i te aroha nui o te Hāhi Rātana ki runga ki te hunga tarāwara kua manene mai rā ki runga ki a koutou. Ko ia tēnei, Ka tika. Koia tēnei ka tika. Kua tātakingia nei e taku rangatira i te whakataumatatanga i ngā tātai whakaheke o ngā mātua tūpuna ki runga ki a tātou hei paihere i a tātou ki a kotahi. Inā rā koia tēnei ko te kaupapa. Ko te whakamahara iho i te rangatiratanga O te tupuna, o te tumuaki o te Hāhi Rātana. Kia hoki ora mai rā āna kupu ki a tātou i tēnei rā. Kia kotahi mai anō rā tātou i roto i te āhuatanga tuku iho mai rā i ō tātou mātua, i ngō tātou tupuna. Koia tēnei ko te āhuatanga. E aroha kau ana, kua tae mai ki te, ki te tau pōti, kua whakakotahihia mai ō tātou Māori i roto i tērā whare pāremata. Ko te tohutohu pea, kaua ko tēnei tau anake, engari ki ngā tau katoa me whakakotahi i a koutou. I te aha, i te kaupapa whakahiato, i te ora, o te iwi Māori. He ahakoa, he whero, he pango, he aha rānei te karāhone, he mangumangu pea. He ahakoa ia, whakakotahitia mai. Koinei ko taku pai, ko au whakaeke ngātahi mai rā. Ananaia, a Te Ururoa, a Hone, Kia pai ai te taringa whakarongo mai rā ki ngā tūmanako me ngā wawata o te ao Māori. Kua tae mai a Iritana, a Prue, ki te āta whakatakoto atu I ngā kōrero i roto i ērā o tātou kaupapa nunui, he aha kōia? Kei te pūtake o te tīmatatanga o te kōhanga reo ko te whānau. Kei te pūtake o ngā wāhine Māori toko i te ora ko te whānau tonu. Kei te pūtake o ngā iwi. Ko te whānau tonu. Me aro nui tātou ki te whakahiato i te ora o te whānau. Ka tika, kia mihi atu ki a Tarian. Engari ehaka tēnā kaupapa i whānau mai i a ia, i whānau noa mai i roto i ngā rau tau Nāna, ka wha, ka whi, whitikina e te rā kia kitea mai ai te māramatanga o tēnā kaupapa tuku iho i roto i ngā kokoru o te Whare Pāremata. E mihi ana ki te Kotahitanga o Taranaki kei waenganui i a tātou. Me mihi kāti. E aroha kau ana! Kāore kē nei au i te kite i tō, tō mātou pāpā, i a Huirangi kei waenganui i a tātou. I a te tau ka whakaeke ngātahi mai rā te koroheke nā i te taha o te Kīngitanga. I a te tau ka whakaeke anō mai rā ki runga ki ngā koroneihana kotahi te tangi. Kotahi te tangi a te koroheke nei. Hei aha te whare paremata ki roto o Poneke whakaturia he paremata Maori? Anei ka tika, ka tika te noho mai o ngētehi o tātou anō nei he pūnitanita, te werowero mai rā, I ngā whakahaere a te Kāwanatanga o tēnei rā. Engari he pēwhea tō tātou kōkiri kia ngātahi mai ai te kōrero a te ao Māori hei reira ka mana mai rā? Kaua mā rātou ā tātou kaupapa hei whakamana māi, engari mā tātou anō ngā tātou kaupapa hei whakamana mā. E Tumu, e mihi atu ana. Te wā i tō matua, i te wā i a Te Reo Hura, i te wā i a Te Atairangikaahu ko te Congress tērā, koia tērā tētehi o ngā tūmanakotanga. Ka hē pea i roto i ngā whakahaere Pākehā o te wharera. Heoi anō rā, kua tae mai anō rā pea te wā. Kia whakaaro atu anō he pēwhea tō tātou whakakokopi kau i ngā tātou kōrero e kitea ai te māramatanga ki ō tātou whānau kua kōrerotia atu nei, kua pani, kua pōuaru, kua rawakore. Inā rā ia, ka tika te kōrero a Ruia. Ia tau, ia tau, ko te mihi atu, ko te mihi mai. Ko te tangi atu, ko te tangi mai, ko te whakarata atu, ko te whakarata mai. Ia tau, ia tau, ko te kupu kei runga, kei te, kei te matamata o te arero, ko te kotahi tau. Inā rā te whānui o tēnā kupu o te kotahi tau. Ko te aroha kau atu. Ka mutu ngā mahi i roto i te temepara, ka whakaeke anō mai ki runga i te marae, ka kai, ka haere tēnā ki tāna haere, ka haere tēnā ki tāna haere. Ka waiho mokemoke mai rā te kotahitanga i te aroaro o te whare o Rātana. Mō runga pea i a Tūrangawaewae ka tūtakitaki ake anō ko te aha te kupu, ko te kotahitanga. Ka mutu te rā o te Kīngi, ka haere tērā i tana haere, ka haere tērā i tana haere, ka mokemoke mai rā te kotahitanga i te aroaro o Māhināranga. Ko te kite atu pea he pēwhea tō tātou whakakotahi i a tātou. Kaua ki ēnei hui nui, he hui matua ēnei, engari kaua e waiho mai ki ngēnei hui nui koi anake. Kia kitea mai rā e tātou he huarahi whakakotahi ā tātou ia rā, ia rā, ia rā. Anei pea ko te hunga tōrangapū, kei a rātou tā rātou mahi, Ki te whakatinana i tēnei whakaaro, e Koro Harerangi, ko te hunga manaaki tēnei te wati pakaru a tō tupuna. Ko te mate o tēnā wati, ia rā e tika ana te tāima e rua ngā wā i te rā. Anei rā rātou, Anei rā rātou. Ko ngā tūmanako o te Tiriti o Waitangi e kōrerotia nei. Ko ngā tūmanako o te Paipera Tapu e kōrerotia nei. He pēhea tā tātou mā? Nō reira. Me mutu pea tā tātou kōrero kotaitanga. Kua tae mai te wā, kia mutu te kōrerotia i te kupu, kua tae mai anō rā te wā i te whakatinana i te kupu. Kei te Tumuaki, kua tae mai ki a koe. Kei te Ariki, kua tae mai ki a koe. Kei te ao Māori, kua tae mai te wā ki a tātou. Kei te tau e tū mai nei, he tau wairua. Inā rā ia, kua huihuia ngā whetū, he whetū te whetū, he marama te marama. Ka eke nā, i tā te tau e tū nei, ki te 160 mai ō te tūnga o te Kīngitanga. A tērā tau, ka eke noa nā tātou ki te kotahi rau e rima tekau tau o te tūnga o te Hāhi Ringatū. Tērā tau, ka whakanuia mai rā ko te kotahi rau tau o te taenga mai o te māramatanga ki runga o Tahupōtiki Wiremu Rātana. E kīia iho nei rā te kupu kōrero a Kīngi Tāwhiao ki a Mere Rikiriki e kōrerotia nei e tato. Kia tūpato ki te 18 o ngā rā ko te marama ko Hepetema. He tau ariki te tau, he tau whakahere ki a Ihoa. Kei te 18 o ngā tau a tērā tau, he tau whakahere o te wairua. O tēnā, o tēnā o tātou kia kotahi mai rā i roto i te whakapono ki te Runga Rawa. Te whakapono o te Runga Rawa hei korowai mō tātou, mō te hunga mataiti e noho mai nei ki runga ki te pae o te whenua. Kua rāke ahau i te pae o te whenua, Kua kite ahau i ngā whetū e tū takitahi ana. Ko Matariki te kai rūri, ko Atutahinga i te taumata o te mangō roa. Ko Areka Hānara tōku haona kaha, ko Kei Mureti tōku oko horoi, ko Ngarua Wāhia tōku tūrangawaewae e ai ki ngā tongikura a te tupuna O te Ariki Tamaroa, kua whakaeke noa mai ra ki runga ki a koutou, ki a tatou i tenei ra. No reira me whatiwhati te kakau o te paepa ki a Pota. Tenei wananga korero tenei, hei nga ahiahi, hei nga ata, hei nga maru o te po, ki reira ka wanangatia ano ra tatou, kia kitea ake he huarahi, Ka tohua mai rā ki te aroaro o te tangata. Kei te tōrangapū, kei te whakapono. Kei te uepū a te motu, kei ngā iwi. Kei te iti, kei te rahi āna kōrero. Tuku i te kapa i kōrerotia nei, ā, ki roto i te kete e wānangatia nei. Ko te toru kapa i horaia mai rā e Rātana ki te aroaro o Te Rata. Ko te matua, ko te tama, ko te wairua tapu. Kōrerotia nei e Taranaki i te tokotoru tapu. E hoa mā, ka rae mōhio ko wai te matua, ko wai te tama, ko wai te wairua tapu. Kei roto pea i tēnei huihuinga o tātou, ka kitea katoatia nei tātou i te māramatanga o tēnā kōrero. Heoi anō, ka waiho ake i konei e rau rangatira mā. Koia tēnei ko te whakaaro nui ki ngā ki ngā tongi kura o ngā mātua o ngā tūpuna. Koia tēnei hei korowai mō tātou mō tēnei rā e whakapuaretia nei te huarahi ki a tātou, ki ngā tātou tamariki, ki ngā tātou mokopuna. Tēnā koutou, tēnā koutou, ha, Pai Mārire ki a tātou katoa.